Men Farhat barada aýdyp geçdim näme üçin näme üçin Farhadyň uluslar ara korumasy bar bolsa uluslar ara korumasy bar bolsa adyny smaska edip efira çykaryp görkezeňzak diýdim. O barada ine düýn Myrat Gurbanow, Nurjan gelneje, Serdar aga, Serdar Hojanepesow üçüsi oba efir etdiler, indi maňa jogap berýärler. Ýöne näme üçindir meniň berlen soraglarym şo ýerde agzalmaýar. Başga-başga temalardan, başga-başga temalardan gürrüň gozgaýarlar, emma meniň goýan soraglarym, näme üçin adwokatyň ady gizli? Men şol wideoda düşündirip geçdim. Alekseý Nawalnynyň ady, näme adwokatynyň ady belli. Nelson Mandellanyň adwokatynyň ady belli bolan. Saakaşwiliniň adwokatynyň ady belli diýip. Näme üçin Farhadyň adwokatynyň ady belli däl, belki ýokdur şol diýip. We şoň ýalyrak mysal getirdim. Bul bir. O, ondan başga uluslarara gurmasy. Bar bolsa smaska edip, näme üçin şony efirde görkezip bileňok diýdim. O barada-da ümsümçilik. Soňam meni bir haýran galdyrýan zat, bir Myrat Gurbanow bir ýaşuly adam, oba, registrasiýa edilen, oba, bir toparyň ýolbaşçysy men diýýä. Ýöne birinji aýdan sözleme üç minutdan soň aýdan sözlemi birinjisine garşy gelýä. Üns berip seretseňiz şo wideoda, şo düýnki çykaran wideosynda. Näme diýe, biz-de Farhadyň nirdeligini bilýäs. Oba, çilim, pul, oba, ýene näme, oba, kömek etdi, zä, egin-eşik, oba, yzyndan eltip berip durlar diýe. A bir üç minut geçensoň, men diýe, türk hökümetine hat ýazjak diýe, Farhady tapyp beriň diýip. A duran üç minut öň Farhadyň nirdeligi belli bolup dur-da. Çilim alnyp barylýat yzyndan. Oba, egin-eşek, pul berilýäte. Üç minutdan soňam Farhadyň nirdeligini sorap, oba, o ýere ýüzlendim, bu ýere ýüzlendim, indi türk hökümetine-de ýüzlenjek diýýär. Oba, ýalan gepläp oturandygy watandaşlar şu taýdan görnüp dur. Şu taýdan görnüp dur. Oba, soň näme diýýär? Sen diýýär, prawozaşitnikleriň sekretary diýýär. Oe. Sudnama barmy, dogowor barmy, men wedmstwolaýyn işe girdimmi? Bir edara oe sadestwit etmek bol onuň işçisi bolmak däl. Hakykat üçin oe seniň aýdanyň dogry diýmek ýa ýalňyş aýdany seniň aýdanyň ýalňyş diýmek ol şol wedmstwoda işleýän diýen aňlatmany beren ýok Myrat Gurbanow. Eger düşünýän bolsaňyz. Owa. Soň näme diýe? Türkmenistanda diýe Farhat bolsa diýe bize diýe danly gelenok diýe. Bize danly berlenok, biz bilerdik diýe. Watandaşlar, bir zada düşüniň. 2002-nji ýylyň Sanjar wakasynda bolup geçenden soň tutulyp basylanlara dünýä kompaniýasy, o dowlety guramadan zatdan näçe basgançak ýokary, mirowoý organizasiýa, olary diri görkeziň. Pokažite ih žiwimi. Näçe ýyldan bäri Türkmenistana basyş edip otyr. Ýa diri görkeziň, ýa jesedini görkeziň diýip. Şolar bir zat gazanyp bilenak. Alyp bilenak häli bu güne çenli. Iň bärkisi iki müň ýedinji ýylyň ýigrimi dördünji sentýabrda OON-da, Birleşen Milletler Guramasynda, şol döwürki Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowdan, Sanjar wakasynyň pidalary Boris Şyhmyradow hem-de Batyr Berdiýew, OON-yň OON-yň diýen, OBSE-niň predstawitelidi Türkmenistandan. Şolaryň ykbaly barada näme aýdyp biljek diýende, men täze wezipä geçdim, entäk men ol delalary öwrenemak, umyt etýärin, şolar diridir diýip, hatda şol prezident bolup duran wezipedäki adam hatda şol maglumat berenok, Birleşen Milletler Guramasyna gelip ala-böle Myrat Kurbanowa svodka berilmelimiş. Gowy logika gelýärmi? Dünýä kompaniýasy olar diri görkeziň svodka alyp bilenok emma Myrat Kurbanowa berilmelimiş ras Myrat Kurbanowa berilmedi znaçit başga wes ýer ýüzi şol sanda Atamyrat Saparow diýmek ýalan ýalan gürleýär. Ýaman gowy logika eken bul. O eger Türkmenistandan svodka garaşýan bolsaňyz gowusy öküzden süýt horazdan ýumurtga garaşsaňyz ol amatlyrak bolarmyka diýen Myrat Kurbanow. Eger Türkmenistandan suwotga ham tama bolýan bolsaňyz. Bolýa. Indi adwokat meselesinde. Adwokat tutuň. Owa, aý, ne sen Stambulda otyrsyň. Stambulda otyrsyň, adwokat tutuň, näme üçin ony edeňzak? A biziň tutan adwokat. Gerek bolsa, men şu adwokata tölenen çeki şol iş üçin, iminden aş Farhadyň delosy üçin baryp anykla diýip, men şu adwokata aplaçiwt edilen men çeki görkezip biljek. Şo adwokatyň bize beren swodkasynyň üstüne şeýdip atanak jyzdyňdan ertekiňi öňe sürdüň. Müň bir gije şahamçasynyň ertekisine öňe sürdüň. Bir bar eken, bir ýok eken, Farhat Türkiýedemiş. Ynanaýyň, ynanaýyň. Biz dogrymyzy aýtýas, ynanaýyň. Ýöne fakt ýok. Ýekeje fakt näme bir zdaniýa görkezildi jaý. Ine Farhadyň meselesi şu zdaniýada gepleşilýär. Müň sany şoň ýaly zdaniýanyň wideosyny alyp görkezeýin. Müň sany. Ine Farhadyň meselesi şu taýda gepleşilýedi. O ýerde ne adam belli, ne näme belli. Daşardan bir zdaniýany sýomka etdi, ine size delilnama. Ynanan ynansyn, watandaşlar, bagyşlaň welin. Ynananlar ynansyn, ýöne men ynanamak şoňa. Bir zdaniýany subutnama edip görkezýän bolsa, biz şo derejede samsyk. Zdaniýany ine subutnama diýip görkezýän bolsa. Men haýran. Bolýar, bolýar. Myrat Gurbanow. Myrat Gurbanow. On bäş gün öňünden. On bäş gün öňünden Farhadyny bilýär. Bilýär. Deliller bar. Deliller bar. On bäş gün öňünden dujagny bilýär. Ýöne duýdurmaýar Farhada. Farhada duýdurmaýar. Farhat tutulýar. Indem Farhat Türkiýede diýip dalşe nämeni dowam edip gelip otyr. Bu proýekt bolmaly onda. Habar berilen bolsa. Myrat Gurbanowam Farhada aýtmadyk bolsa. Yzyndanam halky güýmäp oturan bolsa. Farhat Türkiýede arkaýyn boluň. Çykar ýöne haçan çykjagy belli däl. Gyzykly eken. Näme üçin adwokatlaryň ady belli däl? Men geçen wideomda düşündirdim. Adwokat diýen ilki bilen öz adyny tanyşdyrjak bolsa, gazetde adym geçse, ýutubda adym geçse, indiki gezek şun ýaly ýagdaýa düşenlerem maňa ýüzlensin. Hä şul işini oňat başaryr ekeni, Farhady çykaryp bildi, znaçy şul işimizem başaryp biler diýip, adwokatlar za bolýa, begenýä ady çyksa. Emma adwokat bar diýilýär, bar, bar, adwokat bar. A kim ol adwokat diýende, owa, daga tutýarlar, baga tutýarlar, çeşmä, deňize, derýa, okeana, gürrüňleri başga, başga, başga ýere alyp gitýärler. Kim ol adwokat? Ýa adwokatyň janyna howp abanýarmy Farhadyň adwokaty bolany üçin?

Ýa bizi samsyk görýärler, watandaşlar, bagyşlaň welin. Owa, soň näme diýýär, Kaşpirowskiý diýýär, biziň Dawutadaty diýýär. Gizlejek däl, men Dawutadatym, admintim. Meni diýýär, diňlemeýärdi diýýär. On altynjy awgustda diýýär, o taýak iýmäne bardy diýýär, şo hakda bize aýtmady. Owa, on altynjy awgustda diýýär, gitjegini diýýär, maňa aýtmady diýýär. Gizlin ýagdaýda etýäs diýip biz gürleşdik şonda. Aýtmaýas. Açmaýas şo sekreti. Uteçka bolmasyn diýip. Aýtmaýas diýdik. Indi şo on altynjy awgusty Myrat Kurbanow ýatlap geçdi. Indi men birazrak srawneniýa geçeýin. Srawneniýa geçeýin watandaşlar. Bagyşlaň, uly gepläp otyr. Çişip gepläp otyr. Aý bulam bir men-menligi söýýär eken diýip ýalňyş düşünmäň watandaşlar. Indi on altynjy awgustda bardyk. O ene şram bar maňlaýymda şu on altynjy awgustdan ýadygärlik. Bir ýyl öň, bir ýyl on bäş gün öň, birinji awgustda Myrat Kurbanowam bardy. Myrat Kurbanow bilen indi men deňeşdirende, men Türkmenistanyň watandaşy. Men Türkmenistanyň propiskasynda. Myrat Kurbanow demokratiýanyň has ösen ýurdy Fransiýanyň watandaşy. Men kalitkadan girip baryp bildim egindeşlerim bilen. Ýek özüm däl. Egindeşlerim bilen men girip baryp bildim. Myrat Kurbanow näçe köçe aňyrdan gaçyp ýöredi. Näçe köçe aňyrdan gaçyp ýöredi Fransiýanyň watandaşy bolup durup. O on altynjy awgustdaky diýen emänidi maňa aýtmadydy. Eme näme üçin aýtmalydym? Sen Farhadyň on bäş gün öň tutuljagyny bilip durup, habar bermänsiň. E, sen ýaly adama svodka berilermi? Sen ýaly adama pelan gün pelan iş etjek diýip ynanyp bolarmy? Bolýa. Näme diýe, ADH topary diýe ýapylypdyr diýe, Kaşpirowskiniň gatnaşýan nämesi. Açyp gitdi awa lideriňiz. Menem şony aýdyp otyryn. Berekella diňläp bilen ekeniň. Owa, ADH topary diýe ýapyldy diýe. ADH topary ýapylan bilen Atamyrat Saparow men, Atamyrat Saparow göreşi goýan ýok. Göreşe dowam. Sizden, sizden Myrat Gurbanow meniň tapawutlylygym. Siz wezipe üçin göreşýäňiz. Barsak, agdarsak, wezipä geçsek diýip. Men göreşýän halk üçin. Görkezilen kanunlar ýöresin. halk üçin çykarylan kanunlar, konstitusiýa, administratiw kanunlar, migrasiýa kanunlary halk üçin ýöresin, ýerine ýetirilsin diýip. Ine tapawudymyz. Oba birimiz göreşýäs wezipe üçin, birimiz göreşýäs halk üçin. Howamy? Indi on altynjy awgustda bolan wakadan soň men ýüzlendim. Myrat aga diýdim. Şondan sähelçe wagt Polşada OBSE-de sammit boldy, ýagny direliş gatnaşdy. Has takygy. Hawa. Men registrasiýa boldum. Men geçmedim şo registrasiýadan. Ýöne geçjek, geçmejegim belli däl. Men ýüzlendim. Myrat aga diýdim. Meniň finansowy ýagdaýym pes diýdim. Finansowy ýagdaýym pes diýdim, karzna diýdim, kömek edip bilseň diýdim. Men Polşa çykyp diýdim, Warşawada şu OBSE-niň ýygnagyna gatnaşyp, men Atamyrat Saparow, DWT aktiwisti diýip men çykyş ederin diýdim. Maňlaýymam perewýaskada şo wagtlar. Kän wagt geçen ýok. Men şu maňlaýymyň perewýaskasy bilen barýan diýdim. Men şo ýerde-de çykyş etýän diýdim. Birazrak goldaw gerek diýdim. Meniň pulum birazrak ýetmän dur diýdim. Karzna soradym onda-da. Hawa näme boldy? Maňa Tuhbatulynyň nomeri berildi. Ene şol şuň ýaly grant neme meseleleri o Tuhbatulyn çözýär diýip. O Tuhmatulyna ýüzlendim. Näme-de bolsa bir görkezeýin. Konsullykda bolan wakany bu men žuwoý postradawşy adam. Owa, şony neme edeýin diýip. Tuhbatulyna ýüzlendim, bagyşla diýdi. Owa, bizde-de neme ýok diýip, olam başga bir neme ýönlendirdi. Netijede umuman aýdylanda Priglaşeniýe çykmady, menem gitmedim. O zatlar barada düýn näme üçin aýdylmady? Şu Polşa temasy temasynda. Indi indi köpçülikde o ýa elektronnym putem izbrnny prezident narodum halk tarapyndan elektron saýlaw arkaly saýlanan prezident men diýip özüni tanatýan Myrat Kurban. Owa. Garyp gasar diýip çat bardy telegramda. Owa, udalit edildim. Näme üçin? Prawda glaza kolýt. Atamyrat Saparow göwnüne ýakmaýan soragy goýup bilýär. Ýüzi görmeýär. Prýamoý. Dälden dogry habar diýşi ýaly, prýamoý men sorag goýup bilýän. Bu zat bolsa elbetde Myrat Gurbanowa ýakanok. Soýuz ženşin diýip bir çat bardy. Owa, o ýerdenem udalit etdi. Whatsappdan telegramdan ýene mümkin bolan ýerden blok et diýede Abdulla aýt diýe men bilen habarlaşsyn diýe. Idiotizm başga zat däl. Idiotizm. Ýa hemmäni özi ýaly görýän hemme ýerden blok et diýeden men bilen habarlaşsyn diýe. Aý gowy ekene. Gowy eken men bilen habarlaşsyn diýip. Men efir açdym. 47 minut efir geçdi. Şo ýerde men garalamadymam, aklamadymam, şo Farhadyň meselesinde iki sany teoriýany aýtdym. Biri, Geldi Kärizowyň teoriýasy, Türkmenistana gitdi diýip aýtdy. Myrat Gurbanow gidenok diýen. Watandaşlar diýdim. Wagtyň geçmegi bolsa diýdim, haýsam biriniňki diýdim ýalňyşa çykjakdyr diýdim. Ýa Geldi Kärizowyň teoriýasy ýalňyş bolup biler, ýa-da Murat Kurbanowyňky. Haýsy ýalňyş gürleýän bolsa diýdim, halkyň öňünde abraýdan düşjekdir diýdim. Men başga zat aýt. Ýa-da realny sabytyýany şoň ýaly suratlandyrdyň. Hawa, maňa sms gelýä. Abdulladan sms gelýä. Ene şindä Myrat aga ýazdy. Okap görsem, agşam efirde, hawa, Atamyrat Saparow agent. Owa, Myrat Kurbanow agent diýip aýdypdyr. Kyrk ýedi minut efir özi aldym-da ugratdym. Abdylla diýdim, Ugrat şoňa diýdim. Men prýamoý ugradaýyn diýermi, men blokda hemme ýerde. Zablokirowany. Ugrat şoňa diýdim. Kyrk ýedi minutyň içinde haýsy minutda, haýsy sekuntda, owa, agent diýen söz ýa-da Ýunus diýen söz geçýän bolsa diýdim, şony maňa ukazat etsin-dä şul diýdim. O indi men beýdip goýmaýan diýdim. Indi men jogap berýän, Aý, Atamyrat aga, etme, agzybirlik gowy zat, oba, şu wagta çenli, oba, Abdylla-da egindeşimiz, da Watanyň beýläk aktiwistleri-de egindeşimiz, oba, diňläp geldim. Men özüme kiçilik bilemok. O zatlary bir adama gulak asmanam. Oba, ondan soň, ondan soň, Aý, bolýa, çykma, näme etme zat, ol, bul, oba. Aý, ýöne şu Boş neme-de ene Farhat Türkiýede, aý ana neme boldy, aý ana eýläk, ana beýläk, aý belki Myrat Kurbanowyň özi bilenokdyr şeý diýip barmagyň daşynda oýnalyp oturanda. Hawa. Belki şo amatlydyr, belki başga bir zdelkalary bardyr, her hil zat bolup biler, men fal bakmany halamýok, ýöne näme üçindir şo ikisiniň arasynda simpatiýa bar, o Ýunusa geplense muňa ýakan akýandyr. Bolýar. Indi Indi şo taýda efirde bile oturan Serdar aga bar, Nurjan gelneje bar, oňa meniň uwaženiýam bar. Ýöne şu Nurjan gelneje aýtdy, eger diýe Farhat diýe ýigrimi iki ýyl basylan bolsa diýe şeýdip diýe suduň rişeniýasyny görkeziň diýe. Nurjan gelneje şo wideo çykandan soň biz gürleşdik. Siz kommentariýa ýazdyňyz. Şo sözleri kommentariýada-da aýtdyňyz. Men şo taýda jogap ýazdym. Watandaşlar wideo girip seredip bilersiňiz. Hak hukuga daýanç ýutub kanalda. Şo taýda men jogap ýazdym. Zdrastuyte kak poživayte. Wideo formatda jogap bereýinmi ýa kommentariýada jogap bereýin diýenden soň telegramda gürleşdik. Eto waşi slova Nurjan gelneje. Ýegeniňiz Mansur Mengelow basylandan soň alty aýdan soň biz owadan depede ligini bildik. Diýip aýdan kim? Nurjan gelneje özüňiz aýtdyňyz. Alty aýdan soň adamyň owadandepedeligine, nirde sud bolan, nähili bolan, haçan näme edilen? Bilenaklar, bu günki günem svodka görkeziň diýen. Men ýene bir gezek aýtdym, Türkmenistandan svodka sorandan, lutşy öküzden süýt, horazdan ýumurtga garaşanyň birazrak logiçnyrak geljek. bu meselede. Bolýa. E, Murat Kurbanow aýtdy, ot diýe adamy diýe tutup diýe ýarym günde diýe o e, Türkmenistana ibermek mümkin däl. Birinjiden o ýerde ýarym günüň gurrun giden ak. Birazrak uzynrak näme. Soňam Türkiýede kanun ýöreýär diýen. O kanun ýöreýän bolsa Oba, garşylygym ýok. Oba ýöreýär. Ýöne şo ýöreýän kanuny nähili ýagdaýda bozup bilýärler, Myrat Gurbanow? Farhat tutlanda dört adam tutulýar. Bahtiýar Gurbanow bilen maşgalasy. Farhat, dördünjisi-de Ýunus. Ýunusyň ady geçdimi bir ýerde? Geçenak. Ýöreýän kanuny togtadyp hem bolýar eken-ä. Owa. Näme üçin şo zatlar barada şo nemede YouTube kanalyňyzda şo goýaňyzak şo wideony. Men bu praýly soraglar berýän. Näme üçin adwokatyň ady gizli? Näme üçin uluslara ara korumasy bar bolsa şol görkezilenak? Owa. Eý gelýäden eý Atamrat ana 16-njy awgustda bizi diňlemedi. Aý ol eýle boldy. Aý bul beýle boldy. Bolýa Serdar aga. Bir goşgy aýtdyňyz Magtymgulynyň. Şirdek bolar sen diýip. O, kyýamatdan bir söz diýdim baýakda, Gyraw bardyr ýersiz urlan taýakda, Zalymlar hor bolar, galar aýakda, Garyp, sen ýyglama, şir dek bolar sen diýip, ana, şo goşgynyň bir iki setirini aýdyp geçdiňiz. Ýöne şo, şo Magtymgulynyň şo goşgusynda ýene iki sany has oňat setir bar. Alymlara uýsaň, açylar gözüň, Jahyllara uýsaň, kör dek bolar sen diýip. Ana bu setirler barada-da birazrak pikirlenseňiz, men oba elbetde adamyň şahsyýetine ýetmek, oba kemsitmek niýetim ýok. Oba soň bir Puşkiniňem bir nemesi bar. Ýa rad byt obmanutym diýip, şo goşginam okap görüň. Aldanyp oturanyň bilip durup şo aldan aldanmagyňa begenmeklik bu. Eý, bir dostijeniýadyr belki. Owa, indi ýene bir haýran galdyrýan zat, owa, Farhat bu gün erte çykmaly. Murat Kurbanowyň teoriýasy boýunça Türkiýeden çykmaly, ýa Amerika, ýa Ýewropanyň bir döwletlerine çykmaly. Emma Murat Kurbanowyň egindeşleri Amerikada gygyrýar Farhada azatlyk diýip. A bu gün ertir çykjak adama näme üçin gygyrýaňyz azatlyk diýip onda? Näme üçin? Bir gün ertir çykjak bolsa, garantiýasy bar bolsa, wsýo, adamyň nemesi belli bolsa. Ondan soň gygyrmak nämä gerekkä onda? O, Farhadyň yzyndan egin-eşik barýar, o, çilim eltilýär, pul berilýär. Üç minut geçen soň şol aýdyp oturan adam, Men diýe, şul-şul-şul ýerlere ýüzlendim diýe, Farhady tapyň diýip, türk hökümetine-de ýüzlenjek diýe. A hany? Üç minut öň çilim eltip otyrsyň-a yzyndan, egin-eşik, pul eltip otyrsyň. Üç minutdan soň howa üýtgedimi? Ýa kelläňe gaçdymy bir zatlar? Ýa bilemok bu halky samsyk görýärmi bular? Ene şoň ýaly ýüzüne şoň ýaly soraglar berilip neme edilen soň ýigrenç döreýär adamda. Näme Kaşpirowskiý ýüzüne aýdyp bilýär. Atamyrat Saparow ýüzüne sorag goýup bilýär. Soň ene Mende elektronny izbrnny prezident boldy, owa saýlaw etdi, özüçe bir saýt açdy, owa o barada belki aýratyn gürrüň ederin, nähili nähili bolýada, owa prosmotr sandan laýkyň sany kän bolmana ot fiziçeski ot ne wazmožno da, laýk basmak üçin sen girmeli şol wideo soň laýk basýaň. Owa. Ses berenleriň sany millionlara geçip gitýä. Şu saýta girip ses bermek üçin girenleriň sany üç ýüz ýetmiş, üç ýüz segsen de durýa. Owa, bolýa. Bul oddelny neme. O şuň ýaly zatlary aýtýaň. Pul gaçýa, bolýa. Eger özüni prezident diýip hasap etýän bolsa, menem Türkmenistanyň bir watandaşy. Näme üçin meniň soraglarymdan gaçýa? Eger prezident bolýanymsa, prezident halk üçin prezident bolmaly dälmi? Menem halkyň bir bölegi. Men ejeň diýmesem, bajyň diýmesem, gözüň üstünde gaşyň bar eken diýmesem, meniň goýan soragym. Farhat nirede? Näme üçin adwokatyň ady belli däl? Uluslar ara kormasy ýok diýip düşünýän, eger bar bolsa, şonuň ýüzüne, atlarynyň üstüni boýap, çykaryň diýip. Şo soraglardan gaçyp blok edip ýör. Gaçyp blog edip ýör. Çykyada owa ýutubda gürleýä. Men wyzow berýän. Men wyzow berýän. Prýamoý, prýamoý ýutub kanalda, ýutub kanalda efir edeli. Sorag jogap geçeli. Eger maňa näme sorag bar bolsa men jogap bereýin. Ýöne meniňem soraglaryma eger gaýratyňyz ýetýän bolsa hormatly Myrat Gurbanow. Çykaly efire. Halkam görsün. Halkam görsün. Halkyň doly haky bar. Hakykaty bilmek üçin. Doly haky bar. O bir gepinde men diýe Ýunusy tanamaýatdym diýe, bir gepinde tanadym, näme etdim diýe, hawa aý pul ötürdim, aý ýene nämeler etdim. Ýene bir gezek ýatlat diýen, men on bäşine çenli surok berdim. Eger şu Farhat temasynda, Farhat temasynda ilerleme bolmasa, men Ýunusyň suratyny, danylaryny, pasporty-da bar, kimliginiň suraty-da bar, özüniň suratlaram bar, başga-da käbir materiallar bar. Çykarýan? Näme üçin? Näme maksat bilen? Näme? Sen şony edeniň bilen garnyňa bir zat düşýärmi ýa jübiňe bäş-on manat pul düşýärmi diýip, şoň ýaly logika ýöretýänlerem bardyr. Ýok. Bir zada düşüniň watandaşlar. Ynandyryp, oba, sen arkaýyn bol. Hatda şo Ýunusyň ýanynda ýören käbir adamlar aýtýar, Parhada uluslarara korma oňartdyňmy diýende, Äý, lişni rashod edip näme iş edeli, barybir ýurda gitjesi zat diýip, Parhady aldap gezen adam Ýunus. Indi bize gelýän maglumatlara görä, Mümkin manipulýasiýadyr, dogrudyr, mümkin ýalandyr. Mundan soň Farhadyň düşen gününe başga bir aktiwist, lýuboý bir watandaşymyz düşmesin, şunuň gepine ynanyp, şuňa baryp ýanyp gitmesin, şu ýoldan ýöremesin diýip, men şonuň üçin Ýunusy tanadyp goýjak. Ine, Ýunus diýeniň ýüzi şul, hakyky ady-familiýasy-da şul diýip, men görkezýän. Şo Farhadyň düşen kurçogyna o başga adam düşmesin diýip. Farhada-da kän aýdyldy, Farhat, ýalňyş ýolda barýaň, Farhat, etme, ýok, men bilýän, men bilýän, çä, polny nämä aldy, manipulýasiýa aldy ot. Adama nädip gipnoz edilýär? Şoňa ýaly gipnoza düşdi Farhat. Şol zat gaýtalanmasyn diýip men Ýunusyň ýüzüni çykaryp goýan. Ýa özi çykyp aýtdy, men şol Pelançaýew Pelança, men ýene bir gezek aýtýan. Ady P harpyndan, familiýasy G harpyndan, bir müň dokuz ýüz segsen dördünji ýyl maý aýynda doglan. Çykyp ýa özi boýnuna alýa, men şol, ýa şuny ýaly ýagdaýlar boldy diýip, bolşuny bolşy ýaly aýdyp berýä, ýa-da men çykarýan. Men söz berýän watandaşlar, eger on bäşine çenli üýtgeşiklik bolmasa, haýyş sizden, şu efirden aýrylmaň, on bäşi güni men efir açýan, on bäşi güni efir açýan, howa, i görkezýän ýüzüni. Men ýene bir gezek aýtýan, müň toba, estagfurullah müň toba, uly gepläm ýok, howa, çişem ýok, men-menlik edem ýok. elinde ýaragly goşuny bolan, polisiýasy bolan, MHM-si bolan prezidentden çekinemiz ýok. Biz diňe Hudaýdan gorkýas. Ýunus kim? Ýunus kim? Ýunusdan näme üçin gorkmaly? Ýok, gorkam ýok. Men öňem aýtdym. Bu dünýä gelip, bu dünýä gelip, iýip, içip, keýp edip, mes bolup ýaşap ötmek bilen bu dünýäniň manysy biten ýok. Yzyňda perzent galmaly. At tutaryň galmady. Şol giden oglanda, Farhatda at tutar galmady yzynda. Perzent galmady, şu güne sokdular diýip. Eý, bu günki günem rahat, men goýmaýan. Men goýmaýan, isleseňiz meni gowy görüň, isleseňiz ýaman görüň, ýöne men Ýunusyň ýüzüni çykarýan. Watandaşlar, maňa sorag berýärler. Eý, ine birden, birden Farhat, Myrat Gurbanowyň aýdyşy ýaly, Amerikadan ýa Ýewropa döwletleriniň birinden çyksa, sen masgara bolmarsyňmy diýip. Watandaşlar, maksat, esasy maksat bu taýda adamy masgara etmek, o şonuň mertebesini kemeltmek, şony ana ýalan gürledi diýip, oba halkda ryswa edip, ýagny masgara edip görkezmek däl meniň maksadym. Meniň maksadym beren soraglaryma jogap almak. Prýamoý, ponýatny, konkretny sorag. Men şoňa jogap aljak bolýan. Men sorag berdim. Eger Farhadyň Uluslar ara gurmasy bar bolsa, aslynda ýok şol. Ýok. Ýakyn egindeşleram aýdyp otyrlar şu Farhadyň uluslar ara gurmasynyň ýoklugyny. O eger bar bolsa, seriýa nomerini smaska et, adyny boýa-da ekranda görkez. Farhat köpçülige tanalan şahsyýet. Aý onuň ýüzi görünýä, oba hökümet tanaýa diýen atmazka geçenak bu taýda. Hawa. Adwokatlar kim? Eger bar bolsa. Kim, näme üçin görkezilenok? Gelip näme üçin Farhatda adwokat gizlin? Ady belli däl. Şol soraglara sorag goýdum. Emma jogap ýerine näme alýan? O meditasiýaňy dogry et. O on altysynda konsulstwa gitjekligiň barada sen habar bermediň. Oba, men soraglaryňa jogap alyp bilemek bu taýda meniň maksadym. Adamyň mertebesini kemeltmek dälden, hakykaty ýüze çykarmak. Hakykaty ýüze çykarmak. O, soňam o masgara bolarsyň diýen nemesinde. Ýok, ol masgaraçylyk däl. Soragyňa jogap soramak. Ol masgara bolmaýar. Men käş gitdi men menem hemmeden beter şu men begenjek eger şo farhat hakykatdanam türkiýede bolup hakykatdanam ýewropa döwletleriniň birinden ýada bir amerikadan peýda bolsa çyksa menem begenjek emma näme üçindir bul nemeler bolup geçen zatlar ters tarapy görkezýär. Bolýa watandaşlar efire geleniňiz üçin köp köp sag boluň.
Mümkin muny Tuzla äkitmän ýene otdeleniýede başga otdeleniýede saklap durlar. Olam bellesi ýok. Ýöne üsti açylar. Gep mundadam däl. Prinsipialna bir zat anyk. Farhat Meýmankulyýew Türkmenistana ýa gitdi, ýa gidýär, ýa ýolda. O gidýär. Biz ony saklap bilemzok. Biz bul prosedurany saklap bilemzok. Biz, sebäbi bul prosedura iki sany prezideniň arasynda çözülýär. Diňe şolar saklap bilýär. Ministrem saklap bilenok hiç zadam. Sebäbi Farhat Durdyýewiň işi ol bir watandaş beýlekiň üstüne watandaş arza ýazdy, o zat däl. Hökümet möçberinde ýokarda çözülen mesele sebäbi kanunlary seýrenoklar. Onda aňyrdan buýruk bolmasa, hiç bir ministr, hiç bir deportsion bölümi özüne gahrymanlyk alyp, kanun bozmaz. Siz bilýäňiz ony. Şonuň üçin muňa Farhadyň ýanyndaky ýoldaşlaryň güýji ýetmejegi belli, muňa adwokatyň hem güýji ýetmejegi belli. Ýöne biz ony öňünden bilmedik. Ol bir. Ikinji, indi men hemme zady düşündirsem, Şu zatlary indi bolup geçen zatlary analiz etsek däl. Näme biz diýip bilýäs? Haýsy netije çykaryp bilýäs? Birinji netije. Farhat gitdimi? Ýa toçna şu gün gidýär, ýa ertir gidýär, ýa altynjy gün däl-de bazar güni gitdi, ýa e, ine ikinji gün gitdi. Oň hiç hili manysy ýok. Ol gidýär. Ýa bardy, ýa baryp otyr, ýa ertir gidýär. Şu gün ýigrimi otuzda reýs bar, Türkiýäň samolýody, ertir irden Türkmenistanyň samolýody reýs bar. O gidýär. Ony saklap bolmaýar. Indi özüňiz aýdyň, şu altynjy gün gitdimi ýa birinji gün gitdimi ýa ikinji gün gitdimi, nähili tapawudy? Hiç hili. Bar tapawudy, ýöne kiçijik tapawudy. Onuň üçin çykyş edip, ol ýanyndaky ýoldaşlaryny kritika edip, zat edip ýörmeli däl. oň hiç hili manysy ýok. Eger-de biz şony eden ýagdaýymyzda, biz Farhad Durdyýewiň dossiýesini şeýle bir hapalarys, hiç bir halkara gurama barmaz şoň ýanyna, şony halas etmez. Aý ýok diýer, bul dossiýe meniň üçin nemeräk diýer, haparak, ýiti bar şu dossiýeň, men barasym gelenok diýip, gaýtyp muňa kömek etmän zyýan ederis. Akylly hereket näme? Farhad Durdyýewi akitdiler. Oň bilen biz doly utulmadyk. Biz bir prosedurada utuldyk. Indi ikinji prosedura başlady. Türkmenistanyň içinde sud, Türkmenistanyň içinde ýaňky derňew, Türkmenistanyň içinde hemme prosedura başlady. Biz dowam etmeli. Biz çykyş etmeli. Biz gollamaly. Meň şo düýnki aýdyşym ýaly, blogerleri tapyp, arza ýazyp, protestler edip, biz